Wel, well gen i sefyll, rwy'n gwybod bod pobl yn arfer eistedd fan hyn, o'n i mor falch o weld yr lectern hyfryd yma. Rwy'n ddiolchgar iawn i chi am y gwahoddiad i siarad am fywyd Dafydd Jenkins. Ailwampiad sylweddol yw hwn o bapur cryno a roddai synion awr fel rhan o brosiect yr Eglwys yng Nghymru, Gwynllan ein Gofal. Yr amcan yw i ddisgrifio cyfraniadau helaeth aelodau'r Eglwys yng Nghymru i wleidyddiaeth a diwylliant Cymru o ers cyfnod y Tuduriaid. Mae'r prosiect yn ei phedwaredd flwyddyn, eisoes mae tair cyfrol wedi cael eu cyhoeddi uh, dan y teitl Gwynplanu'n Gofal a gallaf warantu y byddwch chi'n mwynhau nhw a chael rhywbeth ohonyn nhw nad ydych chi ddim yn gwybod. Nawr se. Uh, Mae'n siŵr bod ambell un yma yn gwybod llawer iawn mwy na bywyd Dafydd a'i bersonoliaeth, ond arbennig dwi'n teimlo'n anwybodus iawn ynglyn â cyfraith Howell, a dweud y gwir, imposter syndrome. Rw, so arna i, yr union funud yma, ond mae'n bleser bod yma, serch hynny. Um, ac um, byddwch chi'n iawn, wrth gwrs, a dydw i ddim yn gwybod llawer am gyfraith Howell. Um, ond dwi'n honni mod i'n gystal â neb am sglefrio ar rew tenau. Ac um, dyna fi. y broblem yw ffindio, y broblem oedd ffindio i lyfrau yng nghatalog y llyfrgell drws nesaf. Rhaid chwilio ymhlith y fishes, oherwydd dwi i lyfr fe ddim yn yr, y, e, y, y catalog electronig. Uh, Mae'r papurau yno, um, 21 o focsys amdanyn nhw. Ond um, na, y llyfrau, mae rhaid mynd at y ffisius. Mae llyged 90 oed yn methu darllen y ffisius erbyn hyn. Ac um, diolch i'r drefn am lyged ifanc y staff. Roedd hi'n 1963 pan ddeithum i adnabod Dafydd am y tro cyntaf. a chydnabod a fu. Doedd Dafydd ddim yn rhoi gyfeillgarwch yn rhwydd. Roedd o'n ddyn private yn y bôn, private iawn dwi'n meddwl, er nad oedd o ddim yn ddyn swil fel mae dyn yn meddwl am swildod. Roedd yn, ganol, yn ei ganol oed oes eisoes yn ffigur o bwys mewn sawl cylch, gwleidyddiaeth, llenyddiaeth, cyhoeddi, cyfraith hywel, amaethyddiaeth Cymru, oedd e'n bwysig ym mhob maes, amrywiaeth yn unigryw. Yn 1963, roeddwn ni yn union hanner oed, Dafydd, a genyd a minnau newydd gychwyn yn bywyd priodasol yn Aberystwyth. Y flwyddyn gynt, roedd Dafydd wedi colli ei wraig anwyl, Gwyneth. Yn ei salwch ola, dywedodd Gwyneth wrth ei ffrind Marianne Henry Jones, Edrych ar ôl Dafydd da ti, mae'n gallu bod dipyn yn lletwyll. Erbyn heddiw, gellid tybio mae, y mae Asperger's syndrome oedd arno fo. Ganed Dafydd yn 1911 yn Hornsey, Llundain, ar aelwyd Gymraeg a Chymraeg. Ef a'i chwaer, Gwyneth, oedd trydydd genhedlaeth y teulu yn Llundain, ac wedi cadw ei Cymraeg, um, y lle roedd 95 y cant o blant y Cymru alltud wedi colli'r iaith. Roedd ei tad yn glerc banc ac yn ysgrifennydd Jewin, un o gapeli mawr Cymraeg Llundain. Cafodd Dafydd addysg yn un o ysgolion adnabyddus Llundain, y Merchant Taylors. Ac ni yw ni fawr ddim am ei blentyndod na'i gyfnod yn yr ysgol, ond mae yna un llun Mae'r llun wedi chwyddo gymaint fel nad oes modd nabod neb, ond Dafydd yw'r un yn yr esgefn yn fanna. Ac uh, dwi ddim yn teimlo mae tîm cynta yr ysgol oedd hon, o Dafydd yn deud wrth ffrind, wel, dwi wedi chwarae i nawfed tîm yr Old Merchant Taylors, ond ta na ddegfed tîm fydden ni'n well yn hwnnw. Dyma Dafydd yn yr esgefn felly, fel dwedais i, a'r llynedd mi ges i hyd i dystiolaeth arall

Wel, beth yw hwn? Llun llyfr gan Wasg Brifysgol Cymru a stamp y Merchant Tailors ar y clawr. Ac um, dyma'r llyfr ei hun, allwedd neu agoriad paradwys i'r Cymru gan IH, mae'n deud ar y llyfr uh, copi gwreiddiol, a wedi olygu gan ysgolhaig ardderchog a nghofwyd yn llwyr erbyn hyn yr archddech yn John Fisher. a was Brifysgol Cymru wedi coeddi yn 1929. O, rwy'n cael yn hentio i adael yr ein text yma. Um, ond um, fel y gwelwch chi, mae nealltwriaeth i o PowerPoint yn gyntefig iawn. Uh, chi feddwl bod chi yn, yn ôl yn oes y Silurian, um, uh, uh, wrth i fi gyflwyno'r lluniau, oherwydd mi oeddwn ni'n gallu gwneud e'n deudi. Ond mae'r technoleg wedi datblygu gymaint, fel na allai ddim wneud bellach, ond yn y ffordd mwyaf cyntefig, fel dwi'n dweud. Um, beth bynnag, nas, prawf arall.

I go back one. That worked. Let's try that. Ah. Oh, solve my own problem. Uh, na fe, um, beth sydd yn fan hyn yw y, y label tu fewn i'r llyfr sy'n deud mae David A. Jenkins yn enillodd e gan Merchant Taylors yn 1930. Ac um, be sydd yn fan hyn, e, i mi gael brolio, yw fy nghopi i o'r llyfr greiddio, um, sy'n honni bod iddo gael ei coeddi yn Liege yn 1670, ond mae'n debyg bod e wedi cael ei wneud ar wasg dirgel yn, yn Llundain. Beth bynnag, llyfr recusant. yw e. Sut, mae, sut oedd Dafydd yn fachgen ysgol yn y Trim Trailers yn gwybod am y pethau yma? Um, uh, dyma dystiolaeth i ddyfnder gwybodaeth a meddwl Dafydd fel Cymro ac fel Cristion. Bron o'r dechrau felly, roedd o wedi ymroi i'r Gymraeg ac yn ymddiddori mewn ysgol heictod a'i ffydd grisnogol yn bwysig gyda fo. Aeth ymlaen o'r ysgol i Sydney Sussex College, Caergrawnt, lle astudiodd y gwyddoredd naturiol um, am uh, uh, ran un a newidiodd i'r Gymraeg, i'r gyfraith yn ngradd dau.

OK, diolch yn fawr. Um, na se. Um, galwyd ef i'r bar ac um, mi symudodd i dde Cymru um, gan agor swyddfa ei hun yng Nghyfyrddin yn 1936. Ond slipio yn ôl ychydig oherwydd yr oedd pethau wedi datblygu yn bwysig iddo fo tra bod yn ddal yn Llundain. Roedd o wedi cwrdd â Cymro brwd oedd dwy flynedd yn hun nag e, sef Aneurin Tafern Davies. A yn y llun nesaf, roedd hwnnw'n fferyllydd yn Watford. Cafodd Aneurin amser diflas yn yr ysgol a chyfnod o salwch wedyn, a pan wyddai Na, doedd, be, be, oedd, oedd ddim yn gwybod beth i wneud am ei yrfa. Oedd o'n hoffi ffotograffiaeth, a wedodd, wedodd rhywun dwl wrtho fe, wel, da chi'n mynd â'ch ffilmiau i chemist, i fferyllydd i'w datblygu, pam na ddewch chi fynd yn fferyllydd, fydd yn dda i'ch ffotograffiaeth. a dyna be, naeth e druan yn niffig unrhyw gyngor gyrfaon o fath yn y byd, ac um, erbyn hynny roedd o wedi cyrraedd Watford yn Llundain fel um, reolwr uh, gangen. Yn ei amser o hamdden prin, byddai yn Eirin yn hoffi trafod crefydd a phethau Cymru yn, yn fanwl ac oedd yn ysgrifennydd o gangen Llundain o blaid Cymru ac yn un o siaradwyr gorau'r blaid. Um, llun uh, yn ôl i'n Yn ôl. Na fe, na. Um, dyma yr ynairin oedd Dafydd wedi cwrdd ag e, dyma'r ynairin dwi yn ei gofio. Um, datblygiad arall oedd iddo newid uh, iddo adael Capel Jwyn yn ddyn ifanc ac um, mae'n debyg bod pregethwyr y capeli, yn ymwedig y rhai dde, le, o, o, o dde Cymru, yn defnyddio cryn dipyn o Saesneg yn ei pregellau, achos hynny ddim yn plesio Dafydd o gwbl. A mi ffindiodd bod Eglwys St Bennet yn eglwys Gymraeg, a mae'n dal felly hyd heddiw, ond o drwch blewyn, um, ac um, rownd St Bennett's am y Gymraeg a St Margaret's Westminster am ei fod yn uchel eglwysig o Dafydd yn cael ei blesio yn arw. Erbyn hynny, roedd e wedi cyhoeddi erthygl Gymraeg sylweddol yn y llenor, um, traddodiad Eglwys Caergaint, Dim byd i wneud efo'r eglwys uh, fel adeilad, um, trafod syniadaeth a diwynyddiaeth yr eglwys, e, eglwys Loegr oedd o, ac yn arbennig syniadau T.S. Eliot am yr, y datblygiadau hynny. Roedd cwmni yn Eirin wedi helpu Dafydd i aeddfedu fel Cymro ac fel Cristion, er bod yn, yn eironig, oedd yn Eirin yn dal yn aelod o'r hen gorff ar adeg hynny. Galwai Dafydd yn siop a chartre yn Neirin yn aml, a threulio'r penwythnos gyda'i gilydd yn trafod y byd a'i bethe. Roedd y Neirin a diddordeb ysol yn y Gymraeg ac yng ngwaith llenyddol y cyfoes Saesneg, megis cerddi T.S. Eliot a rhyddiaith James Joyce. uh, cyfansoddau yn eirin farddoniaeth Gymraeg a'r batrymau megis eiddo'r beirdd Saesneg modern. Ond ni fedrai gyhoeddi i gerddi hunain, oherwydd oedd W.J. Griffith yn olygydd y llenor ac oedd W.J. Griffith yn geidwadol ei chwaith. Felly yna aeth yn eirin ati, heb geiniog yn ei boced, um, uh, ac er ei fod yn gweithio oriau siop ryfeddol, i sefydlu gylchgrawn misol ei hun heddiw. Ni. A gyda help i parod ei frawd Alun Talfan a Dafydd Jenkins ei hun. Rwyddyn nhw, roedden nhw, er bod nhw methu fforddio argraffydd, gawson nhw hyd i hen wasg a dana size hyn, a dechrau argraffu fesul tudalen gan chwalu'r teip a ailgysodi wrth fynd ymlaen. Cymerodd fisoedd i wneud 24 tudalen, ond erbyn y diwedd, erbyn dechrau awst, roedd y copi yn barod a mi nath Alun Talfan, oedd ganddo fo Austin 7, yrru'r holl ffordd o Watford ar yr hen ffyrdd trwy Gaerloyw a lawr i, i Abergwaun mewn diwrnod i gael gwerthu'r copïau ar y maes, a mi werthwyd 400 o gopïau bob un am chwe chiniog yr un, a wedi hynny oedden nhw'n gallu fforddio argraffydd. Ac um, yn, ar yr ail rifyn, mae enw Dafydd Jenkins fel um, fel golygydd cynorthwyol. A mi sgrifennodd Li o erthyglau ac adolygiadau i'r cylchgrawn i'r blynyddoedd nesaf. Ac wrth edrych yn ôl yn y faner yn 1937, uh, 77, um, cyfeiriau Dafydd at amcenion heddiw fel rai uchelgeisiol i fod yn Left Book Club i Gymru. yn trafod Cymreiaid phethe fel rhyw fath o New Statesman Cymraeg. Ffynnodd, ffynnodd y cylchgrawn hyd at 1904, ond wedyn daeth cyfyngderau rhyfel, prinder papur, a dyn nhw'n cadw i fynd, nes i yn Eirin oedd wedi symud yn ôl i Abertawe a wedi agor i fferylltu i hun, oedd, um, oedd uh, Hermann Göring yn benderfynol o ddinistrio heddiw, ac mi fomwyd uh, Abertawe yn un swydd am hwnni, i ddinistrio heddiw, a mi lwyddid, mi aeth, um, mi aeth uh, siop yn eirin Holl ohebiaeth heddiw yn cynnwys llythyrau a telegramau yr oedd R. William, Robert Williams Parry yn gyrru atyn nhw, oherwydd heddiw oedd wedi deffro Robert Williams Parry i ail farddoni, oedd e wedi mynd ar streic oherwydd um, uh, nad oedden nhw ddim wedi cael uh, uh, y dyrchafiad yn, y brif, yn, yn Mhrifysgol Bangor. Dau fater arall pwysig yn y 30au, Dafydd, oedd statws gyfreithiol y Gymraeg yn y llysoedd barn a phrotest triwyr Penllyn ynghyd â penderfyniad y Llywodraeth i leoli'r Ysgol Bonio yn Llun. Felly ni symud un idd ac yng nghanol hynny y, y bwriad i ddinistrio, wel, mi, mi effeithiwyd Um, dyma hen blasti um, uh, pen, pen y berth. Dwi ddim yn gallu deud yr enw yn gywir.
Pen y berth. Ie, yeah, pen... Yeah.
Mae'r acen yn lle na dwi ddim yn gallu cael yng Nghrebwyll ynddo fo. Roedd y barnwr, oedd, oedd statws yr iaith wedi bod yn broblem ers tro. Oedd Thomas Artemus Jones, y dyn rhyfeddol hwnnw, anghofwyd heddiw, um, oedd, oedd wedi codi o fod yn, yn ddim i fod yn farnwr llys yng, yng Ngogledd Cymru, ac oedd e'n llwyddo weithiau i gynnal achos a trwy, a trwy adl yn Gymraeg gyda caniatad y, y, bob, y bob ochr, yn, yn anedd Thomas Cromwell a Harri'r Wythfed. Roedd na brofion yn digwydd, ond roedd hynny yn gwbl answyddogol. Daeth y pwnc i'r amlwg eto yn 37-38 oherwydd yr achosion llys yng Nghanarfon a'r Old Bailey, lle roedd statws dibwys y Gymraeg yn amlwg, agwedd y barnwyr braidd yn ddirmygus, a Dafydd yn bresennol bob dydd yn y, yn y profion yn, yn Nghanarfon ac yn cael adroddiadau manwl o'r prawf yn yr Old Bailey. Ac o fewn ychydig fisoedd, oedd wedi coeddi i lyfr cynta, llyfr ardderchog, tân yn llun, sy'n rhyfeddol hyd heddiw, am i gwrthrychedd yn, yn, yn wyneb yr amgylchiadau. Um, y llun nesaf, y rhyfedd arall yw bod, bod e wedi bod angen trigen, trigen mlynedd i gyfieithu'r llyfr i'r Saesneg gan Anne Corkett. Felly, yn sgil y profion, um, ffurfwyd grŵp i drefnu deiseb genedlaethol i ofyn a, i San Steffan am wellhad i statws y Gymraeg yn Llysoedd Cymru. Codwyd arian a chyflogi Dafydd a Teipyddes i weithio i godi llofnodion ar gyfer y prosiect. A mi roddwyd swyddfa i Dafydd ar safle adeilad yr urdd yn, um, yn Aberystwyth. Ac o fanna ymlaen gyda un eithriad byr o dyma lle roedd cartre Dafydd yn Aberystwyth neu yng Ngheredigion. Um, ac mi, mi ath wrthi o ddifri calon ac um, uh, yn teithio ledled Cymru, yn wedi yn y de, oherwydd yr adeg yna oedd llawer mwy o Gymru Cymraeg yn y de nac yn y gogledd, um, uh, uh, yn siarad ac yn canfasio. A, a gobaith oedd cael hanner miliwn o enwau ond roedd Adolf Hitler a syniadau eraill. Ac um, oedd na broblemau hefyd gyda y brwdfrydedd y Cymru i dal i dan ysgrifio. Ac yn y diwedd, dechrau 1940, oedd rhaid i Dafydd roi sac iddo fo ei hun yn, yn ffurfiol, a mi nath e'n ffurfiol, a gloi y swyddfa. Ond yr oedd pethau eraill, wrth gwrs, yn berwi. Um, roedd, roedd, um, roedd yn gyfnod anodd. Um, ac oedd Dafydd, wrth gwrs, yn, yn wrthwynebu, wrthwynebydd um, cydwybod. Um, ac yn, mynd, ac yn sicr o wrthod gwasanaethu yn y lleoedd arfog. Felly, fe wnaeth e, oedd mynd i ddyfnaint am chwe mis i ddysgu ffarmio gan Gymdeithas y Cyfeillion. Ac um, erbyn uh, roedden nhw'n trefnu cyrsiau yno er, er mwyn pobl uh, i fedru tyfu bwyd ar gyfer gwasanaeth y wlad, ond nid gwasanaeth yn y llioedd arfog. Ac um, uh, dyma Dafydd yn dychwelyd i Geredigion ac yn dechrau ffermio. Oh. Dyna fe. Um, uh, gyda'i gyda warseg. Um, trawsnant isa. O'n i ddal fod llun o trawsnant? Ie, yeah, na fe. Um, ydw i ddim wedi tynnu llun y tŷ hun. Mae'n cael ei ffarmio heddiw gan denant, ond mae'n dal yn eiddo i'r teulu, i fab Rhys, sy'n nawr yn ei 80au, y fe sy'n berchen y ffarm ac yn rent i fe i denant. Felly, roeddech chi'n meddwl y bydde pethau wedi boddi bob sôn am y ddeiseb, ond wrth gwrs nad oedd o ddim. Ni ddarfu'r ddeiseb. Um, y syndod oedd, wrth gwrs, bod Llywodraeth Churchill wedi caniatau amser i drafod y pwnc o gwbl. A reswm, y reswm am hynny oedd bod dau was sifil um, uh, dynion hirben wedi penderfynu bod angen cadw teyrngarwch yr aelodau seneddol Cymreig oedd yn llafur a rydfrydol bron i gyd. Oedd hyn yn amser anodd i'r llywodraeth, roedd Tobruk wedi, wedi syrthio, roedd, roedd yn wedi colli llong, oedd yn wedi colli Singapore, um, ac um, oedd, oedd, oedd yn argyfwng ar y Llywodraeth, oedd nhw angen bob pleidlais, a mi baswyd y ddeddf gyda help y ddau was sifil o Saeson. Datblygiad pwysig arall yn i Dafydd yn 42 oedd iddo breodi Gwyneth Owen, merch o Aberystwyth, a weithiau yn Llyfrgell Genedlaethol. Bu'n briodas hapus, ond yn rhy fer o lawer y sywaeth daeth diweddar ni i gymlynedd yn ddiweddarach wrth i Gwyneth farw o gancr. Un mab oedd ganddyn nhw, Rhys, a Rhys wedi cael amser a, a gyrfa nodedig yn Brifysgol East Anglia ac um, yno lle mae'n byw. Mae cadw'i Gymraeg yn ardderchog ac wedi bod yn help mawr i mi gyda rai o'r lluniau yma. Ac um, mae, oedd gan fo ddau blentyn, wyrion Dafydd, a cyn i Dafydd farw fe welodd ddau orwyr yn cael ei geni. Doedd gwaith fferm ar ei ben ei hun ddim yn ddigon i Dafydd Jenkins. Bu'n coeddi ym maes amaethyddiaeth yn gan ddechrau gyda llyfryn ar dreth incwm i ffermwyr yn 1943. O 1944, dechreuodd gynnal dosbarthiadau allanol dros yr adran y frydiau allanol yn Aberystwyth. Pan ddaeth diwedd y rhyfel, aeth i weithio am flynyddoedd dros y Gymdeithas Amaethyddol Gymraeg, bellach y Gymdeithas Frenhinol, um, lle roedd ei gefnder yn y gyfraith yn fanteisiol iawn. Ac yn 1958, gymaint o ddiddordeb dofwn y maes sefydlu mediadau cydweithredol ym myd amaeth, cyhoeddodd llyfr 300 tudalen uh, Law for Cooperatives. Mae'r llun nesaf gweithio. Dyna fe. Um, ac um, a, a oedd yn cyhoeddi pethau eraill, er, megis y llyfryn bach yma ar y stori fer y Gymraeg, oedd o'n a diddordeb hi, hi oed, am ei oes yn y stori fer. Tra'n briod a Gwyneth, roedd e'n mynd yn ffyddlon uh, gyda hi i gapel ei theulu hi, Shiloh, ond rwy'n cofio i weld e'n eistedd yn mrawdoliaeth y set mawr, ond wedi marw Gwyneth, mi symudodd yn ôl um, i'r eglwys. Ac um, y symudodd i fyw o'r um, uh, dan y coed i'r um, biarll ac yn y diwedd uh, bydd rai ohono ni yn ei gofio fo yn y fflatiau yr hen ysgol yn ffordd y gogledd. Yn eglwys Santes Fair, oeddech chi'n gallu gweld a chlywed o drwydd Dafydd. Um, ar encil yn hi ddewi un tro, oedd yn ddyn mawr am fynd ar encil. Um, uh, oedd e wedi clywed yr Esgob Saunders Davis yn deud a dylid gweiddi y geiriau um, hosanna yn y gorechafion sydd yn eich hafbwynt y gwasanaeth cymyn yn yr eglwys. A bydde o Dafydd wedi cymryd hwn yn llythrennol, a gallech chi glywed e ym mhob gwasanaeth cymun yn gweiddi'r geiriau yma trwy'r eglwys. Tueddai fod yn fwy eccentric wrth fynd heibio, ond ni effeithiodd hynny ddim ar ei ysgol Higdod. heblaw. Mewn un ffordd, mi ildiodd unwaith o liau'r temtasiwn sy'n dod i bob academydd pan yn cyhoeddi erthygl o ddewis rhyw deitl braidd yn wamal. Ac yn y Law Cambridge, Cambridge Law Review, mi ffeindiwch chi erthygl gan Dafydd, Skinning the Pantomime Horse, Early Cases of Limited Liability. Sydd yn gofyn am esboniad. Um, Yma dyn cofio y Dafydd yn ei henaint yn, o gwmpas Aberystwyth yn gwisgo cot anhygoel o drwchus mm. a, a rhyfeddol o hir mm. a gyda deirstolch, mm. na, de, nid deirstolch, rhywbeth debyg i gapan rwsieg mm. ar ei ben yn cadw yn gynnes ac os ydych chi'n cofio uh, uh, os, os o'ch chi'n ei gyfarch e a gofyn iddo sut oedd o, bydde fe'n ateb yn rhyfeddol yn Saesneg, soldering on in injury time. A mi nath hynny am amser maith. Um, mi gyhoeddodd oedd y diddordeb mewn um, cydweithrediad cydweithrediad amaethyddol wedi arwain â i Denmarc ac i Sweden, a mi gyhoeddodd dau lyfr ar y pwnc, ac yn ogystal gafodd ei raffu mewn gan Alun R Edwards i fod yn gyfrifol, yn benna gyfrif, fel dwi'n credu, am Gymdeithas Lyfrau Ceredigion, oedd dath dan gyfarwydd i Dafydd yn un o gyhoeddwyr gorau Cymru yn y 50au ar y 60au. Ac yng nghanol ei holl brysur fe eraill, mi gafodd ams y waith i amser i wneud gwaith hanesyddol, mi gyhoeddodd nesa... O, oh. dwi wedi camleoli rhywbeth. Um, nawn ni aros ar hwnnw. Um, sgwarnog arall yn, uh, oedd, uh, uh, un sgwarnog arall cyn troi at um, um, waith Dafydd ar gyfraith Hywel. Um, wrth ddatfydlu'r eglwys yng Nghymru, roedd rhaid cael cyfansoddiad. Mi oedd, oedd nhw wedi cytuno y dylai fod mewn Cymraeg a Saesneg. Ond wrth gwrs mi nawd i'n Saesneg a'r hast, ond um, yn sylweddol, gan ysgolheigion da, ond doedd na ddim sôn yn fersiwn Gymraeg, nes i Gio Williams, Archesgob Cymru, godi'r pwnc, ac gwahoddwyd Dafydd ac Enid Pearce Roberts i lunio cyfieithiad yn y 70au. Ac um, mi nawd y gwaith, mae'n waith sylweddol, y, y y ddogfen gyfreithiol hira yn Gymraeg ers yr Oesau Canol, ac gydag effeithiau rhyfedd, oherwydd pan ddaeth um, y Senedd i Gymru um, i gen mlynedd yn ddiweddarach, mi, mi oedd angen cyfansoddiad i hwnnw, a mi ffindwyd bod y Gymraeg a ddefnyddiodd Dafydd ac um, Enid P yn yn handi iawn ar gyfer cyfieithu um, a, a cynhyrchu fersiwn Cymraeg o gyfansoddiad Cymru. Fe welwch gyfeithio na dwi ddim yn hawdd i ddilyn holl amrywiaeth diddordebau Dafydd, y, y gymaint o nhw. Mae'n Mae'n dasg ar unwaith, yn lledrwyth ac yn gyffroes. Roedd yn dilyn sawl trywydd, um, wy wedi, ond, ond o'r diwedd, yn 1941, mi gyhoeddodd ei erthygl gyntaf ynglyn â gyfraith Howell, sef astudiaeth o ddeddfgrawn William Morris. Deng mlynedd arall yn mynd heibio gyda prysurdeb arall, a daeth Llawysgrif goll Llanforda o gyfreithiau Hywel Dda. Ond erbyn y chwedegau, roedd y ffŵr ffrwd uh, yn rhedeg yn gryf. Er mai Dafydd oedd y cyfreithiwr cyntaf i astudio gyfraith Hywel, roedd Ysgol Heictod yn y maes, wrth gwrs, wedi datblygu ers tro, ers cynhyrchu y cyfrol ffantastig yma, Legeis Wale Cai, gyda bookplate Dafydd Jenkins yn y blaen. A mae croeso chi edrych ar hwnnw wedyn. Mae yna un neu ddau o darnau papur yn efo peidiwch â'i dwgyd nhw. Erfyn arnoch chi. Um, ac um, da ni'n gwybod beth ddigwyddodd wedyn, Neirin Owen, um, uh, uh, Arthur Wade Evans, um, uh, Timothy Lewis i gyd yn cadw'r maes i, i ddatblygu yn ara deg iawn, a haneswyr fel John Edward Lloyd a Goronwy Edwards yn cadw'r pwnc yn fyw hefyd, a llyfr Brigwrid yn cael ei gyhoeddi gan Stephen Williams a Genoc Powell, a sylw Dafydd oedd mae dyna unig gyfraniad e, e, Enoch Powell i wareiddiad y gorllewin. Um, wedyn, testunau gan Melville Richards ac Aled Rhys William yn 59 a 61. Ac um, a, yn 1962, fe fi gynhadledd bwysig yn Aberystwyth, The Study of the Welsh Laws, um, a gyflwynwyd gan Goronwy Edwards. Ac os maddeuwch i mi fostio, mi allai ddeud yr oeddwn innau yno. Um, oedd rhywun yma yn bresennol yn 62? Thomas. Oedd chi? Na, na. All right. Um, ymhlith cyfranwyr oedd David Jenkins, Legal and Comparative Aspects of the Welsh Laws, yn 1963, cyhoeddodd Dafydd destun arall, Llyfr Colan, yn 65, Fe benodwyd yn ddarlithydd yn hanes y gyfraith Aberystwyth, a newydd ffindio hynny oeddwn i, o'n i'n tybio mai darlithydd yn nghyfraith Howell oedd o, ond na. Um, uh, hanes y gyfraith yn gyffredinol oedd uh, uh, swydd Dafydd, a mi gafodd gad, gader personol ddeng mlynedd wedyn. Cyn iddo ymddeol yn 19 1978, a phan ddaeth yn fater o uh, trafod manylion pellach yn Llyfr Colan, Ie, yeah, dyma fe. Mae hyn llyfr bach od, oherwydd mewn gwirionedd TypeScript yw e, y tu fewn, just redeg off a few copies y dan deitl um, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, y peth mwyaf dysgedig y gyhoeddon nhw o Bellwmbredd. Yr un pryd a'i waith ar gyfraith Howell, ymddiddorai Dafydd yn ddwfn yng ngwaith uh, yng egwyddorion gyfraith yn mwy cyffredinol. Coeddodd erthyglau megis English Law and the Renaissance, The Essence of the Contract, and corporate liability and the doctrine of ultra vires, heb sôn am the skinning the pantomime horse. a um, oedd o'n hapus iawn i drafod gwaith uh, cyfraith Cymru mewn cyrchronau estron, megis Welsh Government, Medieval Law and Government, a ymddangosodd yn stamp Brussel yn 1973. Ac um, oedd Dafydd yn dda am ieithoedd, heblaw y Lladin a'r Ffrangeg oedd e wedi cael yn yr ysgol. Mi ddysgodd Almaeneg a medrau Swedeg hefyd, er y sylwodd un Swedwr bod, uh, bod Swedeg y Dafydd yn ganol oesodd iawn. um, yn ei ddarlith y significance of the law of Howell Dda, dangosodd Dafydd y gwahaniaeth sylfaenol rhwng traddodiad cyfraith Lloegr a chyfraith Howell, uh, cyfraith Wel, ie. Kaiserrecht, neu state law, oedd natur cyfraith Lloegr. Volksrecht, iaith cyfraith y bobl, yw sylfaen y cyfraith Cymru. Dangosodd fel yr oedd diwygiadau, y, y diwygiadau diweddar yn nghyfraith Lloegr yn ymdebygu rhywfaint i gyfraith Howell, er enghraifft, y mater uh, plant priodas a plant siawns yn cyd-etifeddu eiddo. Um, newid sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn Lloegr yn ddiweddar iawn. Neu yn, wahanol, yn y gwahanol ddulliau o drin gwragedd uh, priod yn achos ysgariad. Dangosodd hefyd mor sylfaenol oedd yr iaith Gymraeg i gyfraith Hywel. Roedd cyfraithau'r hen Saeson uh, mewn hen Saesneg. Ond gyda'r Normaniaid, newidiodd popeth yn Lloegr i fod yn Lladin neu hen Ffrangeg, a dyn nhw byth wedi llwyr yn ddiflannu i heddiw. Un o gyhoeddiadau pwysig Dafydd oedd Celtic Law Papers 1973. Er nad yw i enw ar y clawr, Fe oedd yn gyfrifol am dynnu ynghyd papurau allweddol ysgolheigion mawr fel D. A. Binchy, Rudolf Thurneysen, Ian McNeill, ac yn cynnwys wrth ei hochr nhw megis ac yn haeddiannol iawn Hywel Emmanuel a'r cyfreithiau Lladin ac ei gwaith ef ei hun. Ni wn pryd y dechreuodd y partneriaeth ysgolheigaidd rhwng Dafydd a Morfudd Owen. Roedd Morfudd yr un oedran â minnau, oedden ni wedi cwrdd yn Nghaergrawnt yn 1959. Ond oedd Morfudd wedi bod yn ddisgybl i'r pen ddraig hwnnw uh, Binchi yn Nilyn, ac felly roedd, roedd y partneriaeth rhwng hi er bod blynyddoedd rhwng y ddau yn fwy um, o gyf ar lefel mwy cyfartal na fysa chi wedi disgwyl. Um, a mae rhai claddau hefyd mae'n broblem ffindio gwaith. Dafydd yn y llyfrgell, yn catalog y llyfrgell, Morfydd hefyd, mae holl waith weithiau hi wedi mynd yn blith draflith gyda holl gyfansoddiadau Morfydd Llwyn Owen sydd yn nuisance drybeilig. Uh, llun nesaf. Cyfeilliol. O, oh, ie, yeah, dyma ni. Dyma morfydd. Fel ydw i'n licio ei chofio hi. I'n meddwl bod hwnnw'n llun arbennig iawn. Bendith arni. Oedd hi'n ffrind arbennig. Um, yna'r wel, Welsh Law of Women ymddangos ac wedi marwolaeth Dafydd Morfydd oedd yr awdurdod pennaf ar gyfraith Cymhywel a dysgodd nifer o ysgolheigion ifanc fel bod astudiaeth yr maes yn dal i symud ymlaen. Pwy ohonoch chi fi'n disgybl i Dafydd, os ga i ofyn? Unrhyw un yma? Ne. Pwy fydd yma, pwy fi yma ddisgybl i Morfydd? Ie, yeah, ie. Yeah. Angharad a Sara, ie. Yeah. Wel, daeth llyfr Cymraeg Dafydd gyda'r teitl nesa um, cyfraith Hywel yn um, 1970. A dyma ymgais Dafydd i greu cyflwyniad i holl faes cyfraith Hywel um, yn ôl yr ysgol heicto diweddara ar y pryd 1970. Um, ymhlith y rai a welodd werth yn y gyfrol hon oedd Dr Sara Roberts. Um, a, a sgwennodd hithe, this is the main work for anyone wishing to summarize, familiarise themselves with the topic. Um, ac er bod hi gyfrol hanner cant oed, mae'n dal heb gael ei disodli gan ddim byd. Dwi ddim yn meddwl, chitha'n gwybod yn well na fi.

Yn 1999, sefydlwyd Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru, um, gyda llaw lyfrau sy'n ymddangos yn flynyddol byth ers hynny. Roedd y llaw lyfr cyntaf wedi gyflwyno i Dafydd uh, ar ei benblwydd yn gant na mynd deg. Ac yn yr ail gyfrol hon, y gyhoeddodd i ysgrif hir y Gymraeg mewn llys a llan. Yn ei 80au, roedd eisoes wedi roedd yn dal i roi darlithoedd cyhoeddus out i Awstra, Awstria i roi un, ac yn 90 oed, y cyhoeddodd erthygl 80 tudalen ar gyfraith tir Cymru. Ac yn 99 mlwydd oed, fe ddaeth i gyfraniad ola i'r maes, Conspectus of the Manuscripts of the Cyfnorth Reduction. Um, cynnyrch dyn cant na mynd i un oed. Uh, Dwi'n gobeithio i fel o dim ond uh, tipyn o ddelw. Wel, ddweud e yn un yn 2012 yn Hapel Chopa, dyna'r capel lle roedd e a Gwyneth wedi bod yn addoli tra roedd nhw'n byw yn y fferm ac um, dyna ymgais sal iawn i dynnu llun o'r garreg fedd. Ac um, dyn Uh, Byddwn i'n dweud mae, mae fe oedd y Cymro Cymraeg bwysica, y, y, y, yr ysgolhaig Cymraeg bwysicaf, ac am mwyaf amryddawn yr oes. Cyfreithiwr, ysgolhaig, awdur, golygydd, cyhoeddwr, gweinyddwr, hanesydd, dyn bob tymor yn wir. Braint oedd llunio'r wrth gwrs, gobeithio y daw i'w ddilyn fiwgraffiad gan un ohonoch chi ysgolheigion sydd yn iau na fi. Dyma, a dyma, yn derfynol, yr englyn wych a gyhoeddwyd a adeg ei farw. Ynghylch daith y cyfreithiau, ein Dafydd Dyfal yw'r pen twrnau.